Ac'hanta tud all emaomp o vont da welt obertien etre Maksim Vachelagrave hag a zo hag a oa bet pad pell ar c'hoarier gall gwellañ a-enep Aronian eus Armenia ma ne fazian ket. Ha setu e vo leun a droioù kamm ha setu kroget obertien.

Tour-Be-Aez ha Setri D-pevar 'vit tagañ ar c'hreiz. Setu an aotolou-se zo brudet a-walc'h, setu perak en e c'hoarioù-se ken buan-se n'eus nemet teir munutenn ha div elenn bep-taol. Ha pemp a eskob a seizh ne c'haller ket debriñ, a-hend-all 'vije depemp distroet an eskob a seizh. Hag emañ Maksim o prederia, setu c'hoari a ra Eskob Etri, Poellgaward eo diorren an eskob, ar mare kasaek deus e daou. re soñjerus 'vije debriñ debriñ ar pezh-gwerin 'vit ar poent kar dont a rafe tour e-unan, klas digeriñ ar digeriñ ar blegenn. Marteze eskemm ar rouanezed hag ar roue du en em gavfe e-kreiz. Setu emañ Arognon o prederiañ ha sur 'walc'h emañ o vont da Gastelli. Prederiañ a ra pad pellik amzer. Aze petra a c'hallfe e c'hallfe ober marteze eskob Gepevar evit klask lakaat ar gwask war Gepevar gant Kastilha-Rach setu an taol poellekaat am eus soñj. AH3 bremañ eh ya kuit na zeufe un eskob e Gêpeveur da lakaat ar gwaz war Depeveur en ur stankañ ar marc'heg ha pe kuit na zeufe neuze ar marc'heg ivez e Ge- e Gêpeveur zo un taol a weler kalz en italian pe er spagnolat un tammig memes structurenn ivez ha marteze e c'hall klask setu stag ar pezh gwerin setu e teu roue tour e aez rook he aez rook he aez an tour he aez 'welat ha bremañ emañ Bachela Groff o vont da gemer an dibab strategel da lâret eo tebrañ a zebije ket mat bountañ ar pezh-gwerin peogwir e stankfe an eskob gallout a romp leuskel amañ met diaes eo difenn e pevar setu debris seblant bout Poelegaouar, hag amañ gwelet a rit, eta gant eskob, ha memes eus mare hag ar marc'hig setu eta Arognan barzh ul linenn kompliket, luziet-kenañ aze, dre ma laosk ar gall debriñ he froer ha dont a ra en-dro e F-pevar. Aze zo ur bern taolioù a c'haller sellet oute, F-dab G6, rouanez D-pemp adag F6 hag adab C-c'hwec'h, E-pemp zoken, c'hall bezañ c'hoariet 'wechoù, pe just diorren e bezhioù. Ar gall a zo c'hoarier a blij dezhañ ar partennoù ar partennoù luziet ya setu ha neuze e teuy gant an taol tagus honnezh d' e bemp setu taget eo f-seizh taget eo c-c'hwec'h war an dro ster dezhañ lakaomp e rafe eskob r-c'hwec'h sur 'walc'h e c'hall e c'hall vremañ debriñ e c-c'hwec'h ha debriñ a-c'hwec'h war-lerc'h. Ha ma ta a-benn da achapiñ e vo kreñv-tre ar pezh-gwerin tremenet-se. Gallout a ra ivez c'hoari marc'heg EPAM, seblanket mat, peogwir e vije debret amañ gant ar marc'heg. Ret e vije dit luziet eo marc'heg EPAM ur souezhadenn. Debret vo gant ur gall. Ha gant ar mignon eskob e c'hwec'h. Ya! O bremañ, bremañ e c'hall distreiñ da ade-unan leuskel an eskibien da vezañ eskemmet ha koll e pemp. Gallout a ra marteze MVL klask un taol-etread evel marc'heg Serc'hwec'h pe marc'heg F6. Da jediñ a zo marc'heg F6, rouanez D-pemp, marc'heg D-eizh, eskob B-tri. Ha marteze zo F6 ar fin ha marc'heg Serc'hwec'h. Met luziet an traoù, luziet an traoù ster d'e lâret petra an taol gwellañ amañ. Setu perak emaint o prederiñ a-pad pell, n'eo ket an adtamm ebet. Ha marc'heg F6, dont a ra war-lerc'h an intrigadennoù, dont a ra war-lerc'h a- al luziatadennoù. Ok, Ronez F-c'hwec'h, Ronez D-unan. Forzh penaos 'oa kollet ar marc'heg, setu hor seurt aberzh a vez anvet Desperado eus-se, ronez F-seiz. Debriñ er c'hwec'h, tourdap er c'hwec'h, marc'heg d'e daou, hag en em gav ar re wenn gant ur blegenn un tamm welloc'h memestra, met birvidigezh ar re zu a rankfe a rankfe kempouez a lârfen. O zourioù zo lec'hiet gwelloc'h evit tourioù ar re wenn ha setu se c'hall kempouez ur pezh gwerin nebeutoc'h kar ur pezh gwerin nebeutoc'h zo gant ar re zu evit c'hoazh. Tour e-unan. Ar c'hwec'h a laosk plas evit ar roue war-lerc'h aze eo deuet da vezañ gorrekoc'h ar plegenn ha setu e c'haller c'hoari seurt taolioù hag amañ dre ma rank ober klask mont war-raok Ne c'hall keñver nec'hoari F3 servij re soñjerus, setu c'hoari marc'heg F3 reiñ a ra ar pezh un dro evit ingalañ an traoù. Anzav a ra n'oa ket kalz plet. Ha bremañ, marteze e c'hallo implijout ar pezh-gwiriñ a-c'hwec'h-se ha ma teu a-benn da zebriñ a-c'hwec'h ar pezh-gwiriñ-mañ a vo kreñv-kenañ. Eskob G5, ar mojenn zo debriñ n'eus kudenn ebet gant se, met c'hoariet 'neus rouanez D3. Marteze en deus c'hoant kavout un tu lec'h ma vije an eskob dindan beli ar marc'heg met n'eo ket ken aes eus se. Eskemm ar rouanezed ha bed ABCPVAR se zo fin a-walc'h bremañ zo seurt golonenn digor hag hor pezh-gwan a zo stanket e-lec'h m'emañ. C'hall ket fival ha neuze e vo aesoc'h da dagañ. H. Pevar, eskob Efc'hwer, ne welan ket perak ez afe da lec'h all. Eskob Efc'hwer, marc'heg d'e daout hag an tour, hag aze emañ o klask setu gounit C. Pevar, an tour a zay da G. Pevar. C'hwek e daou. Depam, evit klask stabilaat an traoù aze a-wechoù e c'haller mont D-pevar ivez evit digoriñ beskelenn an eskob ha debriñ bedaoù daoust ma koller C-pevar ha kregiñ a-raok da c'hoari buanoc'h nebeut-tre amzer evit arognan c'hwec'h eilenn hepken redediañ c'hoari gant an div eilenn a vez bep taol tra ma echu ar merc'hed en tu all ha ma sellan mat eo bet gouniet gant ar re wenn.

Tour a-unan, da'm soñj n'oa ket jedet kement tra ar gall kennebeut. Color AFP var aze seblant bout gwelloc'h evit ar rognan. Tour F5 marc'heg F3. Eskop C5 roe daou c'hant aze on eubilaer emañ gwan. G5 roe G8 zo souezhus mez afe da G-c'hwec'h gant ma roue mar vagn streset un tamm. Tour distreiñ a ra EF6 gant e dour. Ger-c'hwec'h, klask a ra ambruilh ar paotr da vat ha krouiñ rouedadoù lamm. Rouedadoù lamm ha brav pezh a ra touraj pemp. Se c'hwec'h marc'heg e pemp. Marc'heg e pemp a vez displijet-krenn gant displijus-krenn gant urzhiataer met a blij kalz din peogwir e lak ar reuz hag e c'haller tagañ se c'hwec'h. F6, un taol pratik niaes sur war an taktik a vire ouzhin eskob D6, marc'heg D6. Eskob E6 a endalv vije bet tour F6 lamm. Ret eo deomp mirout da lamm. Ha marc'heg B8, marc'heg B8 emañ o vont da zebriñ ar c'hwec'h. Tour G6, marc'heg da par c'hwec'h, eskob D6. Ha bremañ, terre-d eo melar dor. Eskob B pevar, debriñ a ra. Ar pezh A zo dañjerus. Zo dañjerus, penaos Sonober 'vit konvertiñ ça kement-se? Arabat leuskel an tour a-dreñv met get ! Tour F3 evit mont da A3 mod-se e stanko tour A1. Tour A3 ne c'hall ket bezañ eskemmet ar union neus faziet. Streset eo sur war ar c'hwec'h tour aes, A6 tour aes. Ha dont a ra en-dro ar roue bremañ vo ur redadeg. E fellout a ra d'ar roue mont-tre. Ar roue du n'eus ket amzer. Dont. Roue da fc c'hwec'h get ri. Dalgetri Rebesaiz a oe gouniet mennek e strikt. Aze debret a ra e daou biañs ha annout a ra finalennoù ur wech troc'het ar roue. E vo graet Lucena. Aze ret deomp bezañ spis roue ar c'hwec'h, setu an taol nemetañ evit gounit aze roue ar c'hwec'h. Ha ma c'hoarvez neuze war-lerc'h roue un tour-bez eizh, ur c'hwezh-bez seizh, tour A pevar e c'hallan bountañ B5, B c'hwec'h ha just evit diskouez deoc'h evit ar re n'anveont ket penaos vez vez gouniet an dra-se vez anvet lusenna da lâret eo e alies e c'hortoz un tour ar ober berrioù seurt-se Anata an tour amañ e A pevar zo moaien just. Va daou zoare a zo. Moaien zo kas ar roue maez hag tostaat ouzh an tour tamm-ha-tamm met alies e vo bec'hioù. Setu ar pep aesañ amañ zo goloiñ ar golonenn lec'h ma faot deomp lakaat hor broioù ma ne vo bec'h ebet ken. Setu tour Setri evit c'hoari Rois e seizh ha goude-se Raymond Damez da skouer mara aze hein. ne c'hall ket mirout ouzhimp da vountañ neuze e vo ret reiñ e dour hag e c'hounimp war-lerc'h gant rouetour. Setu perak e ouie ar ognon oa kollet hag en deus dilezet. Gourc'hemennoù d'ar gall Vachelagrav a zo ur c'hoarier tagus a ra troioù kamm ha troioù hud a larfen dre pa pa weler pa weler pegen ster vo e blegan. Sachet en deus varezioù ha morse e vez goulennet un tournamant ret e kemer riskloù hag en deus graet. Ha me Arognon a chome penn an tournamant 'vit ar poent gant un hanter-poent lañs war ar re all. Setu chom a ra teir randenn da vont. Gallout a rit sellet a-strim war war chess24 pe chess.com pe lec'hienn ar feed pe adsellet ar videoioù war-lerc'h. Ken ar c'hentañ tro.